Кэлэр сылбыт хаһаайына оҕус, кини маҥан оҕус диэн эбит, ол иһин буолана биһиги брошь оҥорорбутугар оҕуруоларбытын маҥан дьүһүннээх оҕуруолары ылабыт, арааһынай размердаах маҥан оҕуруолары. Уонна биһиэхэ наада момент клей, кожа, кыптыый, канитель, Мононить уонна бисернэй инньэ. Боруошкутугар кэннибитигэр булавка уонна дьэ бу манна бүтүннүүтүн туттаммыт оҥоруохпут. Билигин оҕуһум төбөтүн фетрга түһэрэбин. Оҕуспутун театрга түһэрдибит, билигин дьэ кыптыйынан кырыйабыт, ырааҕынан кырыйабыт. Төгүрүччү кырыйабыт, муннуктаабаппыт. Муннуктаннаҕына саппытыгар мэһэйдиир. Маннык. Иннибитигэр мананьыппытын уктубут, онтон билигин канителинан оҕуспут бу контурунан барыахтаахпыт. Канителбитин маннык тардабыт, ууннаран биэрэбит убуур. Жесткий канитель диэн. Сөп. Уонна дьэ, хаҕалыыбыт. Кэнниттэн бу муоһуттан аҕалаатыбыт. Кэллит таҕыстыбыт. Сөп. Канителбитин манна уурдубут. Итиннэ уонна туохтардаах икки ардынан киирэр туохтаах диэн онон тутаммыт маннык тиктибит Инник гына-гына баран иһэбит эргиирийэр кэллэхпитинэ канителбытын токурутан биэрэбит сурааһынынан барабыт маннык Оҕуспут ойуутун канителынан тигэн бүтэрдибит, аны билигин харахпытын оҥоробут Улахан хара буусы ыллыбыт уонна кыракый биисэр ыллыбыт уонна маны төттөрү таһаарабыт Да кимиэхэ хайдах оҕуруо баарынан биир харахпыт оҥоһулунна аны иккис харахпытыгар бардыбыт сөп Антах таһаардыбыт, харахпыт бэлэм буолла. Аны билигин тумсуутун оҥорбута бу маны маҥан этэ, ону харанан краскалаатыбыт. Акварель да буолуон сөп, акриловай да краска буолуон сөп. Мин бу гелевай ручканан хараардан биэрдим. Оҕуспут хараҕын тиктибит, аны билигин тумсугар канитель тигэбит. Канителбытын ыллыбыт, маннык ууннары тардабыт төһө сөп буоларынан. Уонна кинини тигэн барабыт. Муннубутун канителлээн бүтэрдибит. Билигин икки өттүгэр таныытын оҥоробут. Манна улахан оҕуруу угабыт. Бастакыбыт быһыйдьар, уктубут уонна мантыгабытын иккитэ үстэ эмиэ уган ылабыт. Бөҕөргөтөн Оҕуспут тумсун оҥордубут, онтон ортотугар ураанньыктааммыт быстырааза тиктибит. Билигин оҕуспут төбөтүн кытыытынан маҥан оҕуруонан барабыт Саппытын уктубут, икки оҕуруону ылабыт, биисэр. Маннык гына-гына биһиги оҕуспут төбөтүн төгүрүччү барабыт Маннык төгүрүччү баран иһэбит. Иннигэр киирдим. Онтон ити икки оҕуруом кэннигэр киирэбин. Киирдим. Икки оҕуруобун бииргэ ыллым. Ханна иттэрий Киирдим Сөп Өссө билигин икки оҕуруобун ылабын Уонна итинник баран иһэбит Сөп Иннибит диэки киирдибит Онтон төннөн кэннин диэкки барабыт уонна ити киллэрбит икки оҕуруобун иһинэн эмиэ уган киллэрэбин бастакы эрээппитин баран бүттүбүт аны билигин иккис эрээппитин барабыт Иккис эрээппитигэр маннык оҕуруон ыллыбыт кимиэхэ хайдах оҕуруо баарынан оҥоруоххутун сөп именна маннык диэн буолбатах эмиэ маннык икки оҕуруону ыллым уктум Кинилэр таҕыстым, манан тахсабын, оҕуруоларбар киирдим, оҕуруоларбар киирдим, өссө икки оҕуруолабын. Инник эмиэ төгүрүччү барабын. Бу курдук төгүрүччү баран иһэбин, мантыгабын толоробун Аны билигин манна урукканы игэбит. Эмиэ иккини ылабыт. Уһун синньигэс бу стеклярус курдуктар Кылабаччыгас. Эми ити курдук иннигэр киирдибит. Саҕаланыытыгар таҕыстыбыт бу. Уонна орууккабытыгар эмиэ кэннигэр киирэбит бу. Сөп Билигин эмиэ икки рукканы ылабыт. Инник эмиэ бу икки өттүгэр маннык тигэбит. Икки рукка кэллэ. иннигэр киирдибит бу икки уруукабыт кэннигэр киирдибит уонна ону хостоон иккистээн угутту сөп Уруккабытынан бу икки эрээти бардыбыт, икки өттүгэр икки эрээти бардыбыт. Аны билигин бу прозрачнай бисеринэн ити хаалбыппытын толоробут. Эмиэ иккилии бисери ылабыт. Эмиэ мааҥы курдук оҥоробут. Биһинээҕибитин барытын итинэн толоробут. Аны билигин бу ынахпыт сыҥааҕын тигэбит, урукканан. Эми кили урукканы ылабыт уонна эмиэ мааҥабы кутук тигэбит. Төннөн бардыбыт. Онтон төттөрү икки уруккабытын уган иннин диэки барабыт маннык сөп аны муоспутун аҕалыыбыт бу оҕуруонан барабыт Иннин дьиктибит. Онтон кэннин дьикки төннөбүт. Төннөн бараммыт. Оҕуруоларбыт быыстарынан киирэбит. киирдибит уонна өссө икки оҕуруол эбит инник гына гына баран иһэбит оҕуспутугар бу биир тугу бардыбыт аны икки сирэйти барабыт эмиэ ити же оҕуруонан иккини ыллыбыт Икки сирээппитин барабыт Сөптөннөн кэлэбит уонна эмиэ ити оҕуруобутарынан киирэбит

икки өттүн иккиэннэрин мантыгыбытын маннык толоробут уонна мантыгытын эмиэ толоробут Бу кулгаахпыт үөһэ өттүн хара оҕуруонан барабыт, бытахай хара оҕуруонан. Иккиэн бииргэ олорбут. Маннык гынан эмиэ кулгаахтарбыт икки кулгааҕым үөһэ өттүлэрин маннык толорор харанан Оҕуспут кулгааҕын иһин билигин бу прозрачнай оҕуруонан барабын биһиэхэ кулгаахтар истэр эрэ хааллылар интикэбин толоробун

Оҕуспутун тигэн бүтэрдибит, булавкатын эмиэ кэтэттибит, аны билигин бүрүктүүбүт. Биир биисэр ыллыбыт. Биисэр ылан баран маны инниттэн киирэбит, кэннин диэки бардыбыт, таһаардыбыт. Онтон бу биисэрбит аллара олоро сылдьар сириттэн таһардабыт. Маннык буолар. Өссө көрдөрөбүн. Биир биисэр ыллыбыт. Инниттэн ол кэннин диэки бардыбыт, таһаардыбыт. Бу саппытын таһаардыбыт. Аны билигин бу биисэрбит аллараа өттүттэн ыллыбыт. Ону тардан биһэбит. Бу маннык, маннык буоларга кэннэ маннык буоларга инник гынан дьэ маны төгүрүччү барабыт бүтүннүүтүн